Nes i gychwyn ymarfer ioga achos i ddechrau o'n i eisiau rhywbeth oedd yn helpu fi symud yn well. Um, ond dros y blynyddoedd mae wedi dod i olygu lot mwy achos mae wedi helpu fi ddod i nabod fy hun yn lot gwell. Dwi'n gallu hefyd rheoli um, fy meddwl, rheoli fy emosiynau, Yym, gwbod be' i wneud os 'di petha'n dechra teimlo allan o reolaeth, dwi'n teimlo bo' gynno fi bocs tŵls mewn ioga sydd yn helpu fi i ddod yn ôl i gydbwysedd. Yn amlwg ma' ioga yn yy ca'l 'i ddallt rŵan fel rwbeth sydd o fudd mawr i iechyd corfforol a meddyliol yr unigolyn, a'r pwyslais wrth gwrs ydi bo' ni'n tynnu'r ddau beth yna at 'i gilydd, so bo' 'na ddim gwahaniaeth rhwng y corff a'r meddwl, bo' ni'n ystyried y corff a'r meddwl fel un peth, un peth sydd yn dylanwadu ar 'i gilydd. Ac dan ni'n dylanwadu ar hwnna drwy anadlu a symud ac ie, pethau sydd yn gwneud i ni deimlo chydig bach yn well. Heddiw, dan ni'n mynd i ganolbwyntio ar ffitrwydd y meddwl drwy fyfyrio. Pan dan ni'n dechrau ymarfer myfyrio, un o'r sgiliau cyntaf dan ni'n ei ddysgu ydy sut i ganolbwyntio'r meddwl ar un pwynt. Mae'r meddwl yn naturiol fel mwnci bach yn neidio o gangen i gangen i gangen, Ac mae rhaid i ni ddysgu sut i ddod â'r meddwl yn ôl at angor. Da ni'n gorfod dewis angor sydd yn gweithio i ni. Heddiw, fyddwn ni'n defnyddio'r anadl. A phan mae'r meddwl yn crwydro i ffwrdd, da ni am atgoffa'n hunan i ddod â'r meddwl yn ôl at angor yr anadl, dro ar ôl tro ar ôl tro. Ond y peth pwysica un, cyn cychwyn myfyrio, ydi bo ni'n istedd yn gyffyrddus. Dwi'n iste efo coese wedi croesi ar y llawr yn gyffyrddus, ond i'r rhan fwya o bobl, yn enwedig wrth ddechre, mae'n llawer haws bod mewn cader. Felly steddwch yn gyffyrddus yn ych cader, trio ga'l y cefn i fod yn eitha hir ag yn syth, a rowliwch y sgwydde nôl unwaith neu ddwy jyst i ryddhau tensiwn o'r sgwydde. Allwch chi hefyd jyst rowlio'r pen o gwmpas yn arwain efo'ch trwyn, ac yna dod â'r pen i safle llonydd. Dwi am eich gwahodd chi i gau eich llyged rŵan, ond os nad ych chi'n gyffyrddus efo'ch llyged ar gau, yna mae'n berffaith iawn i chi gadw'r llyged ar agor, jyst triwch i meddalu nhw ychydig bach. Felly gyda'r llyged ar gau, neu ar agor. Trowch eich sylw at eich corff. Ac i ddechrau, jyst teimlo'r corff yn eistedd ar eich cadair. Teimlwch eich traed ar y llawr. Teimlwch bwysau'r coesau yn drwm yn erbyn eich cadair. Gadewch i'ch bol feddalu. Gadewch chi'ch gwyneb feddalu, yn enwedig eich llyged a'r gofod tu ôl i'ch llyged. Ac yna trowch eich sylw at eich anadl. Peidiwch â trio rheoli'ch anadl o gwbl, jyst i wylio fo a'i deimlo fo. wrth iddo ddod i mewn trwy'r trwyn ac allan. I mewn ac allan. Ac wrth i chi anadlu i mewn i'ch bol, teimlo'r bol yn meddalu wrth dderbyn yr anadl i mewn ac allan. A jyst cariwch chi mlaen i ddal eich sylw ar angor yr anadl gymaint â phosib. Dal i ymlacio'r corff. Yr anadl yn feddal ac yn esmwyth. Ac yna dechrau teimlo eto y traed ar y llawr, eich coesau ar y gader. Gadael i'r sgwydden a ddechrau rowlio'n ôl unwaith eto dod â bach o symudiad i mewn i'r corff. Ac yna rwbio'r dwylo efo'i gilydd, gosod nhw dros dy llyged, agor y llyged a dod â'r dwylo i lawr at y'ch coesau. A dyna ni.